Tuni cu NUG cozah nih Kawl ralkap cu ralhrang phu an si tiah mipi theih in thawngthanhnak an hun tuahmi kong le thawngpang dang tete ka hun chim ṭhan lai. Kan chim hlan ah kan YouTube channel kha na subscribe rih lo si ahcun rak like ve ding le subscribe ve dingin kan sawm hna. Asia cun kan rak chim lai. Zunthla ni sarih ni zan ah khan NUG cozah nih Kawl ralkap cu ralhrang phu an si tiah mipi theih in an website ah le an Facebook cahmai ah thawngthanhnak an hun tuah. Kawlram phunghrampi Section 3 Counter Terrorism Law ah a ummi cu ralhrang phu ah chiah dingmi phu hna cu anmah pumpak political interest ruang menmen ah mipi humhimnak ca ṭih a nungmi, mipi ngaihchiah thilri hrawhhral piak a hmangmi le sualnak ngei lo mipi thahnawnnak a tuahmi Mipi lakah ṭihnak le thinphannak a chuahpimi, sualnak ngei lo mipi tlaih le khihnak a tuahmi an si lai tiah aa ṭial ti a si. Cu vialte hna cu atu lioah Kawl ralkap nih an tuah cuahmahmi lawngte an si caah anmah Kawl ralkap nih an hman cuahmahmi thonghnih kum riat rampi phunghrampi ning tein Kawl ralkap cu ralhrang phu, Terrorist organization chiah ding ah an i tlak tiah an ti. Ralhrang phu an si tiah mipi theih in thawngthanhnak an hun tuahnak cu a si. A luancia thlanga chungah Kawl ralkap nih an tuahmi hna cu sualnak ngei lo minung zariat leng an thah cang hna i Cun sualnak ngei lo mipi thong ah leng an tlaih hna i thong ah an thlak hna. Cun Covid pulrai lioah healthcare system vialte an hrawh dih caah mipi cungah thinphannak an chuahter. Hi an tuahmi vialte hi ralhrang phu lawnglawng nih an tuahmi a si caah an i tlak ning tein Kawl ralkap cu ralhrang phu ah an chiah hnanak hi a si. Kan hnu thla ah khan Kawl ralkap nih an UG cozah cu ralhrang phu an si tiah an rak ti ve hna. Asinain anmah Kawl ralkap nih an i tlaihmi rampi phunghrampi Section 3 ningin zoh tikah NUG cozah cu ralhrang phu an si ti awkin sualnak zeihmanh an tuahmi a um lo i thahnawnnak zong an tuah lo. Mipi sinah ṭihnak zong an chuahpi fawn lo. Cucaah cun Kawl ralkap nih NUG cu ralhrang phu an si an timi hna cu uh, International Community nih cohlan awkah aa tlak lomi sualpuhnak menmen a si tiah an ti. Uh, cun thawngpang dang kan rak peh ṭhan lai. Uh, tuni June thla ni riat ah khan KIA headquarter Laiza pawngah Kawl ralkap caah thil a rak phormi mawṭaw pahlei ruk cu zinglei suimilam pakua hrawnghrang ah khan KIA nih lampi ah an rak kah hna i mawṭaw pali cu ciam dihlak in an hrawhpiak. Tutan i an kahmi mawṭaw hna cu Kachin ram ah a ummi Kawl ralkap pawl caah thil an rak phormi a si. Anmah ralkap tu cu tampi an um lo i kha mawṭaw caah security a lami A ralkap tlawmpal lawng an um tiah theih a si. Ah kha an kah hnanak ah khan minung paizah dah a thi, zeizahdah hliamhma a pu timi kongah ah tutiang ahcun theih khawhmi a um rih lo. Ah cun June thla ni sarih zongah khan Mumau pengah Kawl ralkap zinhnih hrawnghrang nih an i citmi ah motor pariat cu lampi ah KIA nih an rak kah hna i Mi tampi an thih lengah minung sawmthum hrawng, ralkap sawmthum hrawng hliamhma an tuar tiah theih a si. Cun tuni June thla ni riat Kawl ralkap le CDF Mindat kar kahdohnak ah CDF lei in Salai Ling Zo Um a nunnak a liam tiah theih a si. Tuzing ah khan Mindat in meng hra hrawng a hlahnak hmun ah Kawl ralkap le CDF karah kahdohnak a chuak ṭhan i Kawl ralkap nih hriamnam ngan an hman caah atu bantukin kan unaupa a thihnak hi a si. June thla ni riat tiangah CDF Mindat lei in ram, ram le miphun caah nunnak a pemi hi minung pakul le pahnih an si cang tiah theih a si. A kan ngaitu vialte, a kan lengtu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Kan leng ṭhan te u law.